Аллаһка итагатьлелектә, харамнардан тыелып, Аллаһнын фарызларын үтәп, кушканнарын үтәп яшәргә насыйп итсен. Шушы Рамазан айларын Аллаһ Раббыбыз риза булган хәлдә үткәрергә насыйп итсә иде. Һәм барчаларыбызны Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә гөнаһларыбызны ярлыкап, үзебезнен әти-әниләребезнен, якыннарыбызнын, гаиләләребезнен, туганнарыбызның гөнаһларын ярлыкаса иде. Шушы айда җәһәннәм әһелләреннән котылучылардан кылса идем. Чөнки Аллаһнын рәхмәт ае иреште, Аллаһнын рәхмәт ае җитте. Шушы айда Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте, Җәннәт ишекләре ачыла, җәһәннәм ишекләре ябыла һәм шайтаннар богауга бәйләнә, диде. Шуңа күрә менә без инде үзебезнен. дәресләребезне башлап җибәрәбез. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә хәерле тел ачкычлар бирсә иде һәм шушында халкыбызга, милләтебезгә шушы Рамазан аенда файдалы булган, һәрберебезгә кирәкле булган сүзләрне җиткерәсе иде. Әлбәттә, нинди дәресләр бирергә микән дип уйлаганда, Әлбәттә, иң беренче Коръән килде. Чөнки Коръән Кәрим шушы айда иңгән. Шәһру Рамадан әлләзи унзилә фигел Коръән дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Рамазан аенда, ул айда Коръән иңде ди. Шуңа күрә, шуңа күрә, шушы Дәресләребезне Рамазанга багышларга уйладым. Шушы дәресләребезне Коръәнгә багышларга уйладым. Ләкин Коръән турында сөйләгәнче, аның мәгънәләренә тукталганчы, шушы айның фазыйләте турында, шушы айда нинди гамәлләр кылына, аны дагын сөйләп китәсем килә. Шуңа күрә дәресебезнең беренче өлеше Рамазан аена кагылышлы булган кайбер фазыйләтләр булыр. Ул айда нинди гамәлләр кылына? Аның турында мин Латаифуль-мәгариф дигән китапка таянып, Ибни Раҗәб исемле галимнен китапларына китабына таянып сөйлисем килә. Ул Рамазан ае турында булыр. Чөнки ул Ибни Раҗәб рахимахулла мәшһүр ислам галиме шушы Латаифуль-мәгариф дигән китабын ул ел дәверенә яза. Һәрбер айда нинди саваплы гамәлләр кылына, шунын турында язып китә. Һәм инде менә без Рамазан аен булгач, Рамазан аенда нинди гамәлләр кылына, нинди гамәл кылу саваплы, шунын турында сөйләрбез иншаАлла. Ә инде дәресебезнен икенче өлешендә, Аллаһ насыйп итсә, Фатыйха сүрәсенә һәм кыска сүрәләргә мәгънә биреп китербез. Аллаһы Тәгалә безгә хәерле тел ачкычлары бирсә иде, хәерле зиһеннәр бирсә иде, һәм инде тыңлаучыларга дагын файдалы гыйлемнәр алып, изге гамәлләр кылырга насыйп итсә иде. Рамазанга кагылышлы дәресләр. Иң беренче, уразанын фазыйләте. Билгеле булганча, ураза ул гарәп телендә сыям дип атала һәм анын мәгънәсе ул тыелып тору. Тыелып тору э, махсус, ягъни шушы таң атканнан алып, кояш баеганчыга хәтлек махсус гамәлләрдән, ягъни ашаудан, эчемлектән, җинси якынлыктан тыелып тору. Һәм иң беренче чиратта, әлбәттә, харам эшләрдән, харам гамәлләрдән тыелу.

Әлхәсәнәтү бигашри әмсәликә илә сәбгамиәте дохф. Ягъни һәрбер кылган изгелеккә ун савап языла. 700 гә хәтлек. Ягъни адәм баласы нинди гамәлләр кылсын, аңар савап язылып бара. Хәм Аллаһ Тәгалә бер савап өчен бер түгел, ә унны яза. Син бер изгелек кылсан, Аллаһ Тәгалә сиңа ун тапкыр арттырып яза.

Уразаны тота Аллаһ ризалыгы өчен. Ул ашаудан һәм эчемлектән тыелып тора Аллаһ ризалыгы өчен. Сәламәт булым дип түгел. Әзрәк э, весымны рәткә китерим дип түгел. Аның төп нияте Аллаһ ризалыгы өчен. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә менә аерым ураза гыйбадәтен аера, аерым әйтә. Ул минем, минеке дип әйтә. Һәм аңар савапны аерым үзем бирәм, ди. Әлбәттә, һәрбер гамәлгә Аллаһы Тәгалә үзе бирә савапны, ләкин уразаны аерып куйды.

Авыз ачканда шатлана, чөнки Аллаһнын бурычын үтәде. Аллаһы Тәгалә йөкләгән фарызны үтәде һәм авыз ача. Түзә алды, ул шуңар шатлана. Һәм инде кыямәт көнендә шатланачак, чөнки ул әҗер савапка. Бу дөньяда ул әҗер савабын күрмәде, ләкин кыямәт көнендә ул әҗер савабын күрә. Менә шушы Аллаһ Раббыбыздан вәгъдә ителгән әҗер савапны күргәч, ул шатланачак.

Аллаһ Тәгалә әйтә, Аның менә шушы килгән исе дәген ди. Авызыннан килгән исе Аллаһ Раббыбыз өчен иң тәмне хушбуйдан дагын хәерлерәк ди. Ни өчен? Чөнки бу кеше гыйбадәттә булды. Чөнки бу кеше шушы гыйбадәт сәбәпле, шушы гыйбадәтнең авырлыгы сәбәпле шундый хәлгә төште. Ләкин ул Аллаһ каршында саваплы санала. Аллаһ каршында ул хәерле санала. Шуңа күрә шуңа күрә менә без аңлыйбыз. Ягъни әгәр дә кеше гыйбадәт вакытында Анын, мәсәлән, кайвакытта намазлыклар дагын тузып бетә. Бу Аллаһ карар каршында саваплы гамәл. Ягъни синен гыйбадәтен сәбәпле ул намазлык тузды. Күлмәкләр дәген тезләре тузырга мөмкин. Чалбарларнын да тезләре тузырга мөмкин. Бу гыйбадәттә тузган гамәл. Шуңа күрә Аллаһ каршында ул хәерле санала. Ягъни махсус рәвештә туздыру түгел, әмма ләкин әгәр дә гел ул менә синең күп гыйбадәтең сәбәпле алар тузалар икән, ул саваплы. Шуңа күрә без монда күрәбез, хәзер иншаалла тукталырбыз. Э, бу уразада нинди саваплы гамәлләр кылып була? Иң беренче, менә шушы хәдистә килгән кайбер мәсьәләгә тукталып китәсем килә. Ни өчен, ни өчен ураза гыйбадәтенә аерым савап языла? Ни өчен Аллаһ Тәгалә ураза өчен аерым савап бирәм диде?

Шәһру Рамадану шәһрус сабр. Рамазан ае ул сабырлык ае. Ә ураза сабырлыкның яртысы дигән хадис тә бар. Галимнәр ураза сабырлык турында әйткәндә сабырлыкны өчкә бүлделәр. Аллаһ Тәгаләгә итагать итүгә сабырлык, Харамнардан тыелуда сабырлык һәм бәла-казада, бәла-казалар килгәндә сабырлык диделәр. Ә менә бу уразага карасак, уразада алар өчесе дә җыела. Кеше Аллаһка итагать итеп ураза тота. Кеше Аллаһка итагать итеп харамнардан тыела. Һәм кешегә шушы ураза вакытында башы да авырта, ашыйсы да килә, эчәсе дә килә, мәшәкатьләр җитәрлек, ләкин ул сабыр итә. Шушы мәшәкатьләрне Аллаһ ризалыгы өчен күтәрә һәм шуңар әҗер-саваплы була. Шуның өчен Ураза тотучы кеше ул сабыр итүчеләр җөмләсеннән. Ә сабыр итүчеләргә Аллаһы Тәгалә әҗер-савапны хисапсыз бирәмен диде. Һәм шулай ук ураза вакытында һәрбер мәшәкатен өчен, һәрбер авырлыгын өчен әҗер-савап языла. Хәрберсе өчен дәген авы әҗер-савап языла. Шуңа күрә, әгәр дәген ураза вакытында, әгәр дәк менә беренче көннәрне авыррак була. Беренче көннәрне башта авыртырга мөмкин, э, башка төрле авырулар дагын теге мәшәкать дәген булырга мөмкин, әгәр дәген сабыр итәбез икән, Аллаһу Тәгалә әҗер савабын арттырып яза. Әмма ләкин әлбәттә игътибарлы булырга кирәк, ягъни ул сабырлык чама белән булырга тиеш. Ягъни кешене үлү халәтенә яки зур авыру халәтенә төшерергә тиеш түгел. Аллаһ Тәгалә бай. Аллаһ Тәгалә безне газапларга теләми. Ягъни кешене шушы ураза вакытында, әлбәттә, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә рөхсәт итте. Авыру кешегә ураза тотмаска. Ягъни сәламәтләнгәч тотырга кушты. Шуңа күрә монда инде һәр кеше үзе белә һәм, ә, әлбәттә, табиб белән, мөселман табибы белән киңәшләшә ала, анын организмы ураза тота аламы, юкмы, чыдый аламы, юкмы, ансы инде һәр кеше үзе карасын. Әмма ләкин белик, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әҗер-савап вәгъдә итә. Ә кем сабыр итә? Кем сабыр итә? Аллаһ субханаһу ва тааля сабыр итүчеләргә әҗр савап әзерли һәм җәннәт әзерли. Шуңа күрә менә шушы Рамазан айы нын савабы шушында. Шулай ук Аллаһ каршында изге гамәлләр арттырылып языла. Кайбер мөбарәк кичәләр бар, мәсәлән, Кадер кичәсе. Ул Рамазан аенда. Яки кайбер урыннар Мәккә, Мәдинә шәһәрләрендә, Мәккә җирендә Кагъбатулла мәчетендә намаз 100 мең итеп языла. Пәйгамбәребезнең мәчетендә 1000 итеп языла. Ягъни менә шундый урыннарда савап арта. Ә Рамазан аенда, Рамазан аенда дагын саваплар арта диделәр галимнәр. Чөнки Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә, Рамазан аенда кылган гомра ул хаҗга тиң була ди. Хаҗга тиң була ди. Һәм башка зәгыйфрәк хадисларда килә, Рамазан аенда кылган нәфил гыйбадәт фарызлыкы шикелле язылыр ди. Ә фарыз гыйбадәт 70 фарыз шикелле язылыр дип килә. Шуңа күрә галимнәр әйттеләр, бу айда изге гамәлләр арттырылып языла диделәр. Хәтта кайберләр әйтә, әгәр дә гел Рамазан ае җитсә, сәдаканы күбрәк бирегез. Чөнки бу айда сәдаканың савабы артык. Күбрәк тәсбих әйтегез, зикер әйтегез, ягъни субханаллаһ дип, әлхәмдүлилләһ дип әйтегез, чөнки бер тәсбихның савабы бер меңгә языла дип әйтәләр. Бу риваят имам э, Ан-Нахагай, Ибраһим Ан-Нахагай әйтә. Рамазан аенда ураза калган айлардан караганда мең тапкырга артыграк дип әйтә. Һәм Рамазан аендагы зикер әйтү Калган айлардан караганда мең тапкырга артыграк, ди. Рамазан аендагы бер рикагать намаз мең тапкырга артыграк, ди. Шуңа күрә моны әйтәсем килә кайбер яшьрәк кешеләргә. Ягъни иренмик шушы айда изгелек кылырга. Ялкауланмыйк тарауих намазларын укырга. Хәзерге вакытта күбебез өйдә. Күбебез өйдә. Шунын өчен Коръән укырга, зикер-тәсбих әйтергә, нәфел намазлар укырга авырсынмыйк, чөнки анын әҗер-савабы бик кыйммәт һәм кадерле. Шунын өчен Рамазан аенда ураза ул башка айлардан артык булды. Башка айлардан артык һәм иң беренче аны арттыра торган гамәл ул да булса фарыз ураза. Чөнки Аллаһ Тәгалә каршында иң саваплы гамәл ул фарыз гамәлләр. Ә без беләбез, Рамазан аенда ураза тоту ул исламның биш баганасының берсе булып тора. Ягъни ислам биш баганага корылган. Шуның берсе Рамазан аенда ураза тоту. Шуңа күрә аның савабы дагын артык. Аннары тагы шундый бер галимнәрнең шундый сүзләре бар. Ураза ул шундый гыйбадәт, ди. Аллаһы Тәгалә аны минеке дип әйткәч, кыямәт көнендә уразаның савабын башкалар ала алмаслар, ди. Ягъни без беләбез, менә э, банкротка чыккан кеше турында хадисләрне ишеткәнегез бардыр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва әйтте, Банкротта булган кешене беләсезме? диде. Сахабалар әйттеләр, акчасыз калган кеше диделәр. Шуннан пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, банкротка төшкән кеше ул кыямәт көнендә изге гамәлләр белән килер ди. Ләкин фулан кешене сүккән, берсен рәнҗеткән, берсен хакына кергән. Шул кешеләр килеп, аның савапларын алырлар ди. Ягъни шул гөнаһлар, теге кылган гөнаһы өчен алар аны кичермәгән булалар, шул анын савапларын аларлар, ди. Чөнки ул кемнендер гайбәтен сөйләгән һәм башка. Менә шушында гөнаһ саваплар китер ди гамәлләрнең. Суфиан ибн Гуяйна әйтә, уразадан башка ди. Уразаны Аллаһ Тәгалә саклар ди. Шуңа күрә менә бу уразаның савабы артык. Уразаның савабы артык һәм инде кеше авырсынмаска тиешле шушы гыйбадәтне тиешенчә камил рәвештә башкарырга. Әлбәттә, мусульман кеше инде тырыша. Менә без инде үзебезнең әгәрдәген әбиләребезгә карасак, Олы апаларыбызга карасак, алар ураза тотырга кечкенәдән күнектеләр. Һәм кайберләре хәтта печән өстендә дә генә, урак өстендә дә генә ураза тотты. Ягъни авыр вакытта, җәй көне басуга җәяү барырга кирәк, җәяү кайтырга кирәк, алар уразада иде. Ягъни Шушынын Аллаһ тарафыннан йөкләтелгән шушы гыйбадәтне камил рәвештә башкардылар. Хәзерге вакытта, әлхәмдүлилләһ, мөмкинчелекләр күпкә җиңелрәк. Безнең хәзер йөрергә транспортыбыз бар. Өйләребездә суыткычлар бар, кондиционерлар бар, ягъни эссе булганда, машиналарда бар. Ягъни күпкә җиңелрәк. Ләкин ураза тотучылар Алар шикелле ураза тотучылар күп түгел. Ни өчен ул? Чөнки аларның күңелләрендә иман иде. Күңелләрендә Аллаһ Тәгаләгә буйсыну иде. Һәм менә без дәген шушы әйбергә игътибар итәргә тиешлебез. Ягъни ураза тотыр өчен өстәлнен мул булуы кирәк түгел. Ураза тоту, тоту өчен шартларның яхшы булуы шарт түгел. Ураза тоту өчен күңелдәге иман кирәк. Менә Аллаһ Тәгаләнең фарызы икәнен аңлап, шушы фарызны Аллаһ Тәгалә йөкләде һәм аның әҗер савабы күп икәнен аңлап тотырга кирәк. Әгәр дә без шуны аңласак, иншалла, ураза тоту җайлы булачак. Шуңа күрә Әгәр дә ураза тотканда, авыр булганда, исегезгә төшерегез, хөрмәтле дин кардәшләрем. Нәрсә өчен син ураза тотасың? Нәрсәгә? Әгәр дә гын исеңгә төшерсәң, Аллаһ Раббыбызның әмрен үтим дип, Аллаһ Тәгаләнең кушканын үтим дип исеңгә төшерсәң, ул иншалла ураза тоту җайлы булачак. Авыр, авырулар, авырлыклар җиңел үтәчәк иншалла. Шуңа күрә менә шушы да туктыйсым килә бүгенге уразага кагылышлы булган мәсьәләдә. Хәзер инде иншалла Коръән турында сөйләп китәсем килә. Коръән турында сөйләп китәсем килә. Ансы иншалла ураза турында киләсе иртәгә Аллаһ насыйп итсә дәвам итербез. Әлбәттә, Коръән Рамазан аенда инде. Һәм барыбыз да беләбез, Аллаһ Раббыбызның сүзе, Коръән Кәрим, Аллаһ Тәгаләне Җабраил галәйһиссәлам аша пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә иңдерде. Һәм ул Рамазан аенда Кадер кичендә иңә башлады. Аны укуы савап һәм иң олы зикерләрдән санала. Галимнәр әйттеләр, Коръән уку иң олы зикер диделәр. Шуңа күрә һәрбер мусульман кеше Коръән укырга өйрәнергә һәм э, тырышырга тиешле. Һәм инде Рамазан аенда Коръән уку турында, аның турында аерым сөйләрмен Аллаһ насыйп итсә. Ләкин менә бүген сөйлисем килә кайбер кыска сүрәләр турында. Чөнки без инде бөтен Коръәннең мәгънәсенә туктала алмаячакбыз. Коръәнне галимнәр бүлделәр

Менә без шушы муфассал сүреләренә туктыйсыбыз килә. Әгәр дә гын сез белсәгез, безнең халыкта хафтияк дигән сүз бар. Хафтияк шәриф дип атыйлар аны. Хафт дигән сүз ул җидедән бер. Җидедән бер, ягъни Коръәннең җидедән бере. Менә ул шушы муфассал инде ул. Шушы кыска сүрәләр турында э, муфассал. Ягъни халык аны гел укысын өчен. Шуңа күрә, әгәр дә без менә үзебезнең татар галимнәренә тукталсак, татар тәфсирләренә тукталсак, иң беренче безнең э, Абдунасыр Курсавый шушы хафтиякне тәрҗемә итә. Татар телен тәрҗемә итә, аның тәфсирен яза. Һәм ул 1812 елны хаҗга киткәндә үзенең шәкертенә Амир ибне Госман исемле кешегә шәкертен әйтеп калдыра, бөтен Коръәнне дәген тәрҗемә итсәк иде дип. Ягъни бөтен Коръәннең дәген тәфсирен тәрҗемә итсәк, әйбәт булыр иде дигән фикер белән китеп бара. Билгеле булганча, Габдулнасыр Курсавый безнең хаҗдан йөреп кайтмый, хәтта хаҗга да барып җитә алмый. Ул авыру сәбәпле Стамбулда вафат була. Менә аның шәкерте Ногмани, шушы Амир ибн Госман Ногмани, ул үзенең остазының сүзен истә тотып, Ногмани тәфсирен яза. Ягъни Коръәнгә тәрҗемә итә, аның мәгънәсе башта тәфсирен кыла, шул тәфсирне инде ул тәрҗемә итеп мәгънәсен мәгънәсен татар телендә яза. Шул чорда Тәфсирул фәваид, Тәфсирул фәваид Хусейн Амирхан яза. Ике томны шулай ук ике кисәктән тора Тәфсирул фәваид. Әле ул Тәфсирул фәваид әле безнең э, хәзерге кириллицага э, әйләндерелмәде дип беләм. Э, әле басылмады инде, әле басылмады. Бәлки әйләндерелгәндер, ләкин әле басылмады.

Әйе, тәфсир язам. Э, һәм шулай ук ике кисәктән торам. Э, ул дагын тәфсир язып калдыра. Шейхул Ислам Хамиди тәфсире. Безнең кулга эләккән 90 елларда инде дингә ирек бирелгәч, иң беренче, әлбәттә, Ногмани тәфсире киң таралды безнең халыкта. Аннары башкалары дагын, әлхамдулилла, бастырылды. Хәзерге вакытта инде бар, хәзерге безнең чор кешеләре инде яздылар, хәзер инде әлхәмдүлилләһ татарча һәм бик күп инде русча Коръән тәрҗемәләре бар. Ягъни әйтәсем килә, безнең татар халкында менә шушы Хафтиякнең дәген иң беренче әйттек. Э, безнең Курсавый хәзрәтләр язды. Аннары э, шулай ук Башка авторлар тарафыннан Тибьян дигән Хафтиякнең тәфсире бар һәм башка төрле тәфсирләр язылды, язылды Хафтияккә. Ягъни ни өчен безнең галимнәребез аңар игътибар итте? Ни өчен игътибар итте? Чөнки Чөнки менә бу кыска сүрәләр алар

Шулай ук мәсани, ягъни кабатланган сүрәләр һәм миңа аерым бирелде муфассаль дип әйтә. Муфассаль ди. Ягъни менә Коръәнне бүлсәк, иң башта анда 7 озын сүрә килә, аннары 100 аятлы сүрәләр, аннары муфассал белән ике арада шушы э, 100 аяттан кимрәк булган сүрәләр килә. Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм аерым әйтә муфассал турында. Муфассал аятлар менә шушы без хафтияк дип әйткәндә, шушы муфассал күз алдында килә. Ягъни э, Каф сүрәсеннән алып, кайберләр әйтә, Хуҗурат сүрәсеннән алып, Хуҗурат сүрәсеннән алып, Нәс сүрәсенә хәтлек. Нәс сүрәсенә хәтлек менә бу муфассал дип атала. Һәм инде безнең галимнәр хафтияк хафтияккә керттеләр Фатиха сүрәсен, Ясин сүрәсен һәм Хуҗурат сүрәсеннән алып Нәскә хәтлек сүрәләрне керттеләр. Ял муфассалы шушы хуҗураттан алып нәскә хәтлек. Кайбер галимнәр Каф сүрәсеннән алып нәскә хәтлек. Ягъни хуҗурат белән Каф сүрәсе алар рәттән торалар. Шуңа күрә кайберләре хуҗурат сүрәсе, кайберләре Каф сүрәсе дип әйтә. Нәрсә белән аерыла ул шушы муфассал сүрәләр? Хасан аль-Басри рахимахуллаху әйтә, Аллаһы Тәгалә алдагы китапларның мәгънәсен Коръәнгә кертте. Һәм бит Коръәннең бөтен мәгънәсен шушы муфассал сүрәләренә кертте дип әйтә. Һәм аның мәгънәсе Фатиха сүрәсендә ди. Әгәр дә шуны кеше төшенсә, мәгънәсен аңласа, ул Коръәнне һәм бөтен Аллаһ тарафыннан ингән китапларның мәгънәсен аңлый дип әйтә. Ягъни аерым шушы муфассал турында әйтә. Ибн Габбас радиаллаху анху даган әйтә, шушы муфассалда җыелган дип әйтә Коръәннең мәгънәләре. Хәтта үзе әйтә, мин ди пәйгамбәребез вакытында пәйгамбәребез исән вакытта мин муфассал сүрәләрен ятлаган идем дип әйтә. Ибн Габбас радиаллаху анху. Ягъни

Әгәр дә сез игътибар итсәгез, менә Коръәнне ачып карасак, Коръәндә иң беренче Фатиха сүрәсе. Ул кыска. Ул чөнки ачучы сүрә. Коръәнне ул ачучы сүрә. Аннары китә Бакара сүрәсе, Әле Гимран сүрәсе һәм башка озын сүрәләр китә. Аннары кыскарак, кыскарак сүрәләр бара һәм иң ахырда кыска сүрәләр рәттән килә. Менә бу Коръәнне ятлый башлаучы кешегә бер җиңеллек булып тора. Менә һәр беребезгә, һәр беребез намаз укый башлаганда без иң беренче Ихлас сүрәсен ятлыйбыз. Кәүсәр сүрәсен ятлыйбыз. Ягъни шушы кыска сүрәләр белән без инде намаз укый башлыйбыз. Ягъни әлбәттә Фатиханы ятлаганнан соң. Ә инде балалар, мәсәлән, яки кем Коръәнне ятлый башлыйсы килә, ул шушы кыска сүрәләрне Коръәннән артыннан ятлап килә. Ягъни менә бу Аллаһның бер рәхмәте. Аллаһның бер рәхмәте һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул сүрәләрне еш укыган ахшам сүрәсе, ахшам намазында.

Ягъни шушы сүрәләр намазда еш кабатлана. Еш кабатлана һәм кешеләр дә ген аны тизрәк ятлар өчен. Менә игътибар иткәнегез бардыр. Әгәр дә имам бер сүрәне еш укыса, инде артта торучылар ул аятларны, ул сүрәләрне тизрәк ятлыйлар. Ягъни анын шундый файдасы дагын бар. Шуңа күрә галимнәр әйттеләр, намазларда шушы сүрәләргә игътибар ителә дип. Хәтта, мәсәлән, кайбер мәчетләрдә имам итеп куярга теләсәләр, Коръән хафиз булуын шарт түгел. Ләкин шушы муфассалны ул белергә тиеш. Ягъни имам кеше шушы Коръәннең ахыргы 4 пара булайны, ул 4 җүз булайны, Хуҗрат сүрәсеннән алып, шушыларны белергә тиеш. Шуларга игътибар итәләр. Һәм инде мәдрәсәләрдә дә ген иң беренче вакытта, иң беренче чиратта шушы кыска сүрәләрне ятлаталар һәм шуны шәкертләр белергә тиеш була. Ни өчен? Чөнки ул намазда гел укыла. Һәм аның мәгънәләре дә ген тирән. Чөнки ул сүрәләр Мәккәдә иңгән. Һәм Мәккәдә Аллаһы Тәгалә кешеләргә иң беренче, иң кирәкле, Аллаһы Тәгаләгә ышану, иман мәсьәләләрен, Кыямәт көненә иман китерү, үлем-терелмәккә иман китерү, җәннәт һәм җәһәннәмгә иман китерү шулар турында әйтә. Һәм кеше шушыларны өйрәнсә, аңласа, ул анда бик зур файда ала, файда ала. Хәтта Гайша радиаллаһу анһа әйтә, Иң беренче Аллаһ Тәгалә әдәп турында. Иман турында аятлар иңдерде ди. Менә бу кыска сүрәләрдә иман турында. Ахиратка иман китерү, Аллаһ Тәгаләгә иман китерү, дөрес итеп иман китерү, Аллаһка тиңдәшлек кылмау турында килә мәгънәләр. Әгәр дә ди Хөкемнәрне иңдергән булса, бу әйберне ярамый, бу әйберне теге әйберне ярамый дип иңдергән булса, кешеләргә ул авыр булыр иде дип әйтә. Шуңа күрә менә шушы сүрәләрдә бик тирән мәгънә ята. Һәм инде Бездәген Аллаһ насыйп итсә, менә шушы дәресләрдә иншалла Фатиха сүрәсеннән башлап, Фатиха сүрәсеннән башлап Аннары, иң беренче, Фатыйха сүрәсен, аннары Агузу бисмилла нәрсәне аңлата, шуның турында сөйләрбез һәм инде кыска сүрәләргә тукталырга тырышырбыз, Аллаһ насыйп итсә, иншалла. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, бүген